Hoki mai ana ki ngā take i te ao mārama nei, ehara mā te pakeke o te tangata, engari mā te upoko pakaru e whai hua nui ai te tangata hei koromatua. Koia nei tā Elijah Pue, tētahi o ngā kaikaunihera tino taiohi rawa o te motu ki te ao mārama, i tana whakapuaki kōrero mai mō tana whai i te tūranga koromatua ki Ruapehu. I tīmata tana kōrero mai i te take i hiahia nei ia ki te whai i te tūranga koromatua. Ā, kua tae te wā, Ā, kua tae te wā kia tū tātou katoa mō ēnei tūranga ike eke me kī, puta noa i te motu, i roto i te Kāwanatanga ā-rohe, ka mutu, i roto i te Pāremata anō hoki. Koinā, koinā au e tū ana, hei pānga mō tōku iwi, hei reo mō tōku iwi, mō tōku whānau, mō tōku hapū, otirā mō te hāpori whānui o Ruapehu. Ka pai ke.
Kati he ara nga kaupapa matua ka arohia e koe i to whai te turanga koroa matua? Ae, ko tetahi ko te piki ake i te pakihi me te turihi i roto i a Ruapehu, a kua roa nei matou te motu oanui e kimi nei e rapu nei i tetahi ara hei whainga na runga i te kaupapa mate korona a kua pa ki runga ki a matou, kua pa hoki ki runga i ngā, i ngā hapori tuawhenua me kī. Nō reira ko tāku he, he tautoko i te hunga turihi, i te hunga pākihi nō roto mai o Ruapehu, kia haere mai te, te tini me te mano te iti te rahi ki konei, utu ai i ngā utu, otirā e tautoko i tēnei hapori, i te mea kua roa, e noho mokemoke ana pea, nō reira e hīkaka ana mō te takurua, kei tae mai ngā tūruhi ki runga ki tō tātou tupuna maunga, koia pea ētahi o ngā kaupapa e whai nei e au. Elijah, kua toru tau koe hei mema kaunihera, ko koe ana hoki tētahi o nā mema kaunihera rāngatahi rawa. Kai te rite pū rānei koe mō ngā mahi nui hei koromatua?
ana, ā, kāore e kore a koia te whakaaro o tētahi, ā, o ētahi pea, ā, you know, kei te wawe, kei te rangatahi tonu koe, ehara i te mea kua pakeke ngā whakaaro, ā, hoi anō ko tāku, ā, kua tae te wā kia tini te mata o, o te Kāwanatanga ā-rohe, me tini te mata o, o te Kāwanatanga o te motu, ā, kia kaua noa e waiho mā te hunga kaumātua, ā, te hunga mātua anahe, ā, ēnei tūranga. Kei a tātou, kei te kapo o te ringa ngā whakautu, nō reira kua tae te wā kia tū tētahi Māori, tētahi rangatahi ki runga i ēnei tūranga. Ka tae hoki te wā kia tū ngā wāhine, te hunga wāhine ki ēnei tūranga anō hoki. Nō reira, kei te, ehara i te mea kei te whakapono au ki tēnā kōrero, ko tāku, kua tae te wā. Ana ko te huringa āhuarangi tētahi kaupapa nui ki a koe, he aha ai? Āe, ko te, ko, ko tērā take, he take mō te, mō te, mō te motu whānui, kaua mō Ruapehu anahe, engari, ā, me āta tinihia wā tātou mahi nō roto mai o te kaunihera, nō roto mai i te kāinga, te marae, te pāmu anō hoki, ā, kia, Kia mahi tahi ai tātou mō te oranga tonutanga o te taiao, koia pea a te ngako o tēnei kaupapa ko tō tātou taiao, kia ora te taiao mō ngā tamariki mōkopuna e eke tonu mai ana. Me pono te kōrero, ehara i te mea kei te whakahē au, kei te. mā ngā kaipāmu anahe tēnei take e kau, mā tātou katoa e ārai pea i ngā take āhuarangi kua pā mai ki runga ki te whenua, otirā ki te rohe whānui, ki te motu whānui. E mea ana koe kua tae te wā kia tīni i te mata o te koro matua, nā konā kua tū mai koe. Inahea koe i tau ai koe i nei te wā tika, he aha rā ngā kaupapa rānei i whakaohooho i tēnā hiahia i roto i a koe? Ā,
i tēnei wā nō roto mai o te, o te kāwanatanga ā-rohe, ā, ko, ko, ko ngā wai e toru, ngā tinihanga ngā wai e toru, ko te Resource Management Act, ko ngā tinihanga o te, o te hauora, ēnei kaupapa katoa, kei te tini te āhuatanga katoa o te kāwanatanga ā-rohe, me, me, me te, me te kāwanatanga ki Pōneke rā, anō roto mai o Ruapehu. Nō reira, kua tae te wā kia tū tētahi tētahi tangata e aro nui ana ki ērā tinihanga, e aro nui ana ki te anamata, kia taea e tātou te whai. Ā, nō reira, i whakatau au tērā pea i tērā tau, i āta whakaarohia e au, i haere ki te koromatua o nāianei, ki te āta wherawhera i tēnei tēnei tūranga, mēnā kua tae te wā, mēnā e tika ana, mēnā ko au te tangata, mēnā e taea, koina, koina ēnā kaupapa i, i, i āta whakaarohia. Ā, hoi anō ko taku whakatau ināianei, kua tae te wā ka tū a Elijah, ā, hei mea, ā, mō tō tātou rohe o Ruapehu. He kōrero rānei kua puta i te mea o nāianei i tō tūtū mai ki te whakataetae i te, i te tūranga? Ā, me pono te kōrero ehara i te mea ko ia, ā, kei te tautoko ia i tētahi, ā, candidate me kī, koinā te mahi o te Mea, ā, i, i, i ēnei wā nei, nō reira, ā, āe, e tautoko ana e ia i, i ngā kaupapa hei painga mō, mō te rohe whānui o Ruapehu. Ā, Ko āku kaupapa e pā ana ki te tūrehitanga, te āhuarangi me te hanga whare, e tautoko ana hoki e ia, otirā te kaunihera whānui. Nō reira, engari me mihi ka tika ki a ia nā runga i tōna ngākau ki au me te kawe i au ki ētahi hui, ētahi kaupapa ki te tūtaki atu i ngā tangata o te Kāwanatanga ā-rohe puta noa i tō tātou rohe o Manawatū Wanganui. Koia tērā e āta tautoko i a au. Nō reira, e mihi ana. Tēnā koe. Ka mutu ā katawa korero i konei. Elijah Pue, Kaitono Koromatu ki Ruapehu, tēnā koe.